Tɔgbiʋenya me settle ɖe aŋlɔ ga ɖeɖe ke o. Ke ta ke dzi hafi wòva ɖo aŋlɔ. Tɔgbiʋenya ƒe tsitsi taa, nyateƒee be zɔli megava no tɔgbiʋenya nu o tso ŋɔtsi ke. Ke atsu etso kple etsɛ gbedze woawo nye eve nɔvi yi ke ko tɔgbiʋenya. Ke le migration mea, wozɔ ŋu kekekekekekeŋ va tso teƒe aɖe. ye tsã woɖe ŋkɔ nɛ be eŋetɔkɔ. Egbea afi ma ye va zu atiteti. Nɔ mía amewo katã zɔna aƒlawo atiteti area katã míenya be afi ma enye ematsi area alo enye etɔ me. So eyi wozɔ ŋu kekeake nyateƒee be womete ŋu kpɔ teƒe aɖeke woaseteli ɖo o elabe tsi me tom wole. Ye woyiyim ŋu kekeakeke tsia me tom ŋu ye tɔgbi ŋe nya. ye wova ye wova kpɔ teƒe aɖe ke teƒe wova kpɔ ye tɔgbi ŋe nya va egbɔ ɖe eme fuu be o fifia miva ɖo eke dzi asɔ miva ɖo eke dzi asɔ ta eyi wova ɖo eke dzia wonɔ afi ma for some time relax settled wo nu ɖeka va ɖo yi ke teƒe ma egba eva zu eke dzi ta tɔgbi ŋe nya ƒe nya yi wogblɔ be o. Fi ya míva kpɔ alo fi míva ɖoa, fi míva ɖo eke dzie nye ya elabe wotso tɔkɔwo mea, ye wɔe be egba edu ma va zu ke dzi. Evelia nye be eyi wonɔ fi ma for some time ma, wogadi be yewoagava explore akpɔ ɖa be leke ŋgɔgbea ganɔe. So wònye be teƒea nɔ so beautiful to them ma, wo feel be o lets explore more. So wonɔ tsi tse kple wo tɔ yewoa, wogaku tɔgbui. ŋɛnya at that time. So wonɔ moving ŋu kekekeke ye wova ke ɖe ekeawo ŋu. Ekea kɔ yi dzi ale gbegbe be wokpɔ ekea katã ƒe ta. Ye tɔgbui ŋe nya be o hafi mi kpɔ ekea tae nye yi. Ke ekea ta yi ke tɔgbui gblɔa eva nye teƒe yi ke wo katã wova woga va settle ɖo. Eva zu o fifia mi va le ekea ta sɔm. Mi le ekea ta, mi le ekea ta, mi le ekea ta ŋu o. Teƒe ma egbea eva zu ke ta. Hafi wonɔ afi ma ɖe, nu kae dzɔ? Wogadi be yewoaga expand yewoƒe coast, yewoaga move around to see the other end. To va yiyim ŋu kekeake from kedzi va ɖo go ɖe keta ye wogayiyim gayiyim ŋu tɔgbi ŋenya va kpɔ ɖa be o fiya ɖeɖi va tee nu meŋlɔ. Ke evenɔvi woame evea wodi tɔgbi ŋenya ye wogblɔ be tɔgbi be yeŋlɔ. Whoever zu message that moves around the whole settlement fi wo katã wonɔ ame ame ɖeka vɔ wo katã tsi afi ma eva nye nu yi ke wova carry nɔ as those days ah ame ƒe nyagbɔgblɔ ko information yi afi information yi afi ko wova gblɔ be o tɔgbi be ŋlɔ tɔgbi be ŋlɔ ŋu ye wova zu meŋlɔ va zu aŋlɔ egbea mi va yɔm be aŋlɔga. So efia be etranslate from meŋlɔ, aŋlɔ, aŋlɔgã. Teƒe ka mee mía tɔgbuiwo wo migrate alo wogbe egli alo wo move.